ndamũgeithia mũno nyũmba itũ nyũmba ya gĩkũyũ na mũmbi akũrũ na ethĩ ndamũgeithia hamwe mũrĩega nĩ twagoma no rĩngĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na thimo itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrauga atĩrĩ mumi na nja oyaga mara mumi na nja oyaga mara Na rĩu nĩngwenda gũgũthaitha ũkirĩrĩrie, tondũ wahota kuoya mĩrigo yaku na wehere, uge ĩyo nĩndĩmĩũĩ. Tuoka gũthathaũra. Na ndimũ ĩno itũ-rĩ, nĩngwenda twĩyũrie, mumi na nja nũũ? Na oyaga mara nĩkĩ? Andũ aingĩ no mecirie atĩ mumi na nja nĩ mũndũ ũrĩa ũgũka aingĩrĩre mũrango, aingĩre thĩiniĩ wa nyũmba. no ũguo tiguo na rĩu nĩ haha nĩho tũgũtũmĩra kũrĩa tugire atĩ gĩkũyũ nĩ gĩthiaga na ng'ongo rũgongo rwa gwitũ tugaga mũmi na nja oyaga mara o ũguo ĩragwo no mũthathaũrĩre wa gwitũ nĩ wa mwanya na no wae kũringana na ĩrĩa ĩngĩ na no ũringane nĩkĩo tugire atĩ Mũthanaũre no ũhĩngĩcana, no ũhĩtanie hanini, no ti kuga nĩ mũũru. Na mũtamũkĩre wa ciugo naguo, no ũthiĩ ũhane ta ũraregana, no ũrĩa ndĩratamũka, na ũrĩa mũndũ wa rũgongo rũrĩa aratamũka, tũkoragwo tũkiuga ũndũ ũmwe. Tũke harĩ thimo itũ, mumi na nja oyaga mara. Tũranie atĩrĩrĩ, mumi na nja nũ? na mara mayoyaga makoragwo ha? Nĩ ndanaigua mũndũ akiuga atĩ mũminanja, atĩ rĩrĩa kũrĩ riũa ũngiuma nja ũingĩre nyũmba, ũkoragwo ũtakuona wega, na kwoguo ũngĩkorwo ũgĩthiĩ harĩa nyama irĩ, ũgũthiĩ woete mara ũhĩtanie na nyama, ũguo tiguo. Mũthathaũrĩre wa gwitũ nĩ ũyũ, mũminanja oyaga mara mahinda marĩa marĩ ho rĩrĩa nyama ciarĩagwo. Gũtiarĩ na kũndũ nyama ciendagio ndũnyũ-inĩ. Ta ũrĩa rĩu tũthiaga ũkauga thimĩra kiro ĩmwe, thimĩra gĩkĩ, no rĩrĩa ciambĩrĩirie gũka tuugaga thimĩra ratiri. Rĩu kwenda kuuga ũhoro wa gũthathaũra thimo ĩno nĩ wa mwanya, tondũ nyama itiendagio nĩ gũthĩnjwo ciathĩnjagwo. Na ciathĩnjagwo na nyũmba, na mũhĩrĩga. kana na gĩthaku gũgagĩtuĩka atĩrĩrĩ nyũmba ya kĩbũthũ rĩ nĩ ĩgathĩnja mũthenya wa juma na andũ akwa othe andũ a kĩbũthũ othe nĩ makagomana tondũ nĩkuo magũthiĩ rĩu gũkora kũrĩa kũrathĩnjwo na gwathĩnjagwo andũ makarĩra hau na mũndũ agacoka akainũka na nyama yake Kwoguo-rĩ, nĩmwaigua nĩ nyũmba ya kĩbũthũ ĩrathĩnja, ti nyũmba ĩrĩa njake na ĩgathingwo na ĩkagitwo, nĩ nyũmba ya kĩbũthũ na nĩ njariĩ. Kwoguo-rĩ, yataragwo ĩkonwo atĩrĩrĩ, no ndũthĩnjire mbũri ikũmi kũringana na nyũmba yakwa ũrĩa ĩigana, no ndũthĩnjire mĩrongo kũringana na nyũmba yakwa ĩigana. No tũthĩnjire mĩrongo tondũ nĩ mũhĩrĩga. Na kwoguo-rĩ, nĩ gwokaga andũ metagwo ahoi. Na nĩ ũiguaga thimo ĩngĩ ya Gĩkũyũ tũrĩthathaũra mũthenya ũngĩ ĩkiuga atĩ, mũhoi ndagathimaga. Na Mũgĩkũyũ hĩndĩ ĩyo, twarie nĩ tũige, Mũgĩkũyũ nĩ oĩ nyama ciake, atĩ nyama, nyama nĩ ĩrĩa ĩrĩ na thakame. Nĩ wonaga nyama cia ta mahu, nĩ wonaga nyama cia ta mara, na iria ingĩ ikoragwo kuo itikoragwo na thakame. Kwoguo Mũgĩkũyũ oĩ atĩrĩrĩ, guoko kwa mbũri, mbaru, magũrũ, icio nĩcio nyama, tondũ nĩ ndune, nĩguo ndĩrenda kuga. Ndirauga ihakĩtwo thakame, ndĩrauga nĩ ndune, tondũ nĩkuo thakame ĩceragĩra. Kwoguo-rĩ, Mũgĩkũyũ augaga nyama nĩyo, na ciathĩnjwo ciathĩnjagĩrwo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ũcio. Na kwoguo ciathĩnjwo kũringana na nyũmba ũrĩa cigana, we nĩ ũrĩũka na nyũmba yaku, ũgoka tũkarĩanĩra, ũgacoka tũkamenya atĩ ũyũ arĩkuua, arĩkuua kũgũrũ, na akue mbaru ũũ nake arĩkua mbũri mwena ũmwe nĩgetha makarĩre kwao na ũyũ nake arĩkuo ũũ nĩ ũguo rĩu ĩyo nĩyo yetagwo nyũmba koguo mũndũ ũrĩa wokire kũhoya to ndaimagwo rĩ angĩokire nĩ agũkora ona nĩ agũikara hau nyama igayanwo na ineyanwo ũrĩa ciagĩrĩire no ici ingĩ cia nda Tondũ icio ciataragwo atĩ nĩ nyama, andũ nĩ moyaga mũndũ agathiĩ namo, ũkona mũndũ nĩ akua ihu, ũkona itiatigagwo. Na nĩho ũiguaga mũhoi ũyũ oka-rĩ, nĩ atinagĩrio gĩtungo kĩa mara, kana agatinĩrio ihu, kana agatinĩrio nyama ĩrĩa ĩngĩ, na akĩarĩa-rĩ, arũgama ahũna tondũ nĩ akũrĩa mara ahũne. kana arĩe mahua hũne nĩcio andũ metaga rĩu matumbũ tondũ nĩ akũrĩa hũne rĩ ona akĩarĩa erũrũka akauga atĩrĩ hĩ ona mahu no nyama hau nĩho rĩtwa rĩaumĩire mahu no nyama tondũ waigua ndaramĩta nyama arauga ona mahu no nyama no mũgĩkũyũ ndangĩaugire atĩrĩrĩ Muumi na nja arĩaga mara, akarĩa mahu, akarĩa icio ciothe aciĩtaga mara. Kwoguo-rĩ, ti mũndũ uumire harĩa nja oka atonya nyũmba atĩ ahĩtia oya mara. Ũcio nĩwe wetagwo muumi na nja tondũ ndaumĩte nyũmba ĩno ĩrathĩ nja. Kwoguo muumi na nja onoka nĩamenyaga tondũ nyama irĩ ene, niĩ ndĩrĩa kĩ? Ndĩrĩa mahu, Ndĩama, nyama iria ingĩ cia nda, na hau nĩho cietagĩrwo mara, arĩaugaga o na mahu no nyama. Rĩu hau nĩho thimũ ĩno yũkagĩra ĩkauga atĩrĩrĩ, mumi na nja oyaga mara na ndangĩrega. Na ũcio nowe ugaga atĩrĩrĩ, mũhoi tondũ okire kũhoya-rĩ, ndagathimaga. Tondũ ndoragia, ĩyo nĩ tũrĩthathaũra mũthenya ũngĩ. No rĩu tũgũthathaũra ĩno ĩrauga atĩ, Muumi na nja oyaga mara. Kwoguo rĩ, ti gũka okaga aumĩte nja akaingĩra nyũmba. Nĩ mũndũ ũtarĩ wa nyũmba ĩno, nĩ mũndũ ũtarĩ wa mũhĩrĩga ũyũ, nĩ mũndũ ũtarĩ wa gĩthaku gĩkĩ. Ũcio nĩwe wĩtagwo muumi na nja, tondũ aumĩte nja ya mũhĩrĩga ũyũ, aumĩte nja ya nyũmba ĩno, aumĩte nja ya gĩthaku gĩkĩ. Na kwoguo hau nĩho thimo ĩno mũgĩkũyũ ugaga mumi na nja oyaga mara. Thimo ĩyo ĩhũthĩkaga atĩa? Nĩ ũgũthiĩ kwa mũndũ wĩrĩgĩrĩire, wathiĩ kũhoya kana gũkomba ihinda rĩrĩ, nĩ ndoka gũkũ ĩ, na ndoka gũkomba mbeca ĩ, ngwenda ũngombere ngiri mĩrongo ĩrĩ ĩ, tondũ harĩ handũ ndĩronire gatĩri ĩ, na nĩ ngwenda gũthiĩ kũgũra. Nake mũndũ ũyũ akwĩre atĩrĩrĩ, ĩhĩ, ndingĩona mbeca icio ciothe tondũ na nĩ ndĩrekĩte maũndũ maya na maya na maya. No ũrĩa ngwĩka-rĩ, no ngũhe ngiri igĩrĩ na ndigũgũkombera nĩ gũkũhe ndakũhe. Nake mũndũ ũyũ wanengera ngiri igĩrĩ akauga atĩrĩrĩ, nĩ wega.

Kana ona hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kũndũ thoni-rĩ, nĩmuonaga nĩ kũrĩ andũ meragwo nĩtũgũgĩthiĩ harĩa keheri-inĩ nĩtũkũingĩra nyũmba ĩno, na ũngĩtigwo hau nja-rĩ, gũtirĩ mũndũ ũrakaraga. Wee nĩũthire ũthoni, no nĩmwatigwo harĩa nja, ndũngĩrakara tondũ wee-rĩ, ndũnakĩrwo ũingĩre tondũ nĩ wa nyũmba ĩno. Kwoguo-rĩ, wee kĩrĩa woire na kĩrĩa ũrĩire na kĩrĩa ũnyuire-rĩ, icio nĩcio ciaku, nĩ tondũ muumi na nja oyaga mara. Na kinyagia hau nĩho tũkũrĩkia gũthathaũra thimo ĩyo itũ ya Gĩkũyũ, na kinya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩgomana rĩngĩ o gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩgetha tũthathaũre thimo ĩngĩ itũ, ndamũhoera wega wa Ngai ũikaranie na inyuĩ.